Enfant de moyenne, 205 mètres. Aslam-nwen. Bɣiɣ ad bduɣ nubagi s usteqsi, bɣiɣ ad awen-ssutreɣ. Acu i ɛazizen fell-awen deg ddunit-agi? Ɛni d ṣṣeḥḥa? D tidet, tagi teswa aṭas. Neɣ d cci-nwen? d arraw-nwen neɣ acu? Ɣur-i lexbar, ur teǧawbem ara akk kifkif, ayen yeɛzizen i yiwen, wayeḍ ad yeḥseb d ulac. Lameɛna kul yiwen ad iǧaweb s lḥala-s, akken i tella ddunit-is. Ccehṛ-agi, ma tebɣam, nheddeṛ ɣef leḥwayeǧ iɛzizen, ulamma mazal ur ken-xebbṛeɣ ara ɣef wayagi, yeɛni armi d ass-agi. Nuba tamezwarut n ccher, ddmeɣ kra n tibratin ay qableɣ sɣur tilawin yettḥessisen i nnuba-agi. Ṛebbi yeqqar-aɣ deg Wawal-is, Win yufan tameṭṭut, yufa sseɛd, d lemzeyya ay as-ixdem Ṛebbi. Tameṭṭut n lɛerḍ, anwa ara tt-yafen? Teswa akteṛ n merjan. Ihi, ay irgazen, ur ḥeqqret ara tilawin. Tameṭṭut yettaggaden Ṛebbi, d tin ara yettucekkren. Ddurt iɛeddan d lɛid, kunwi yettḥessisen tecfam akken nehder ɣef aman iɛzizen, ḥkiɣ-awen ɣef aman n yiɛzizen deg lbir zemzem ara d-awin yid-sen lḥaǧǧaǧ mi ara d-uɣalen seg lḥiǧ. Qqaren aman-agi sɛan deg-sen lbaraka. Lameɛna, anwi d aman i sɛan lbaraka tameqqrant ma mačči d aman n tudert i d-yettak Ṛebbi? Deg wawal n Ṛebbi, Aman d lmital n lɛafu n ddnub, sɣur Sidi Ṛebbi i d-yusa, ittak-it baṭel i medden f udem n Sidna Ɛisa. Nettdekkir lɛanser n waman deg-k ad yili tura, aman-nni yettggigen ɣer laxert s Sidna Ɛisa. Acḥal yid-wen i yufan ttaḥqiq n lɛafu-agi? Iḍ-agi ad nehder ɣef kra nniḍen n yiɛzizen, yettwakteb deg Inǧil, akken d ulayeg-nwen tettemcabi ɣer yiwen ugerruj yettwafren deg yiger. Bunadem-nni i t-yufan ifer-it. Deg lefraḥ-is, iruḥ izenz ayen irkul yesɛa, yuɣ iger-nni. Ḥassiset tura i tamacahut ara wen-isfehmen lmeɛna n yimeslayen-agi. Yella yiwen urgaz isem-is Bacir, izedɣen netta d tmeṭṭut-is Malika deg yiwen uxxam amecṭuḥ n ṭṭub, i yebna s ifassen-is ɣef wakal i s-iǧǧa baba-s. Ur sɛan ara aṭas deg ddunit-nsen, sin-nni, ala kra wuli, rebɛa neɣ xemsa tiyuẓaḍ ayaziḍ i tettɛassa Malika. Wama d Bacir, iceɣl-d s wakal, iẓa tibḥirt. Asen ssuq ad izenz cwiṭ lxudra d kra n timellalin i wakken ara yesɛic iman-is d tmeṭṭut-is. Yiwet tameddit, yuɣal Bacir deg ssuq ifreḥ lxaṭer deqs i yerbeḥ ass-nni, armi yuɣ mačči kan ayen yeḥwaǧen i tuččit lameɛna yerna kra lbelɣaṭ diɣen i yiman-is. Yufa Malika d tameṭṭut-is tessewway imensi. S leɛqel, qqimen jmiɛ ad ččen ayen thegga, seksu iseqyen s lmerqa d uksum, imi d ass n ssuq. Akken bdan tuččit, slan i win i tettqurbiben ɣef tewwurt. Bacir, yekker-as yeldi i win ibɣan ad yekcem. Lameɛna ur yeɛqel ara amɣar-nni ibedden deg berra. Ulama iban amɣar-nni ameqqur nezzeh deg leɛmer-is, yesɛa udem lɛali. S tameslayt-is, Bacir yeɛqel d argaz yeɣran. Amek ara yessekcem yiwen am agi s axxam-is, imi ur sɛan ula d srir neɣ lmeṭreḥ ɣef ara yens? Lameɛna deg lǧiha-nniḍen, Ur yezmir ara ad yer tewwurt ɣef win i d-yusan ɣur-s akka tgiḍ. Iyya ad tkecmeḍ, i Sina Bacir, i umɣar-nni, qqim ad teččeḍ yid-neɣ, dɣa ad tenseḍ ɣur-neɣ. Amɣar yefreḥ, yekcem, iqqim yid-sen. Akken ttetten, iḥekka-yasen timucuha n wayen akk i ijerreb deg ddunit-is. Imiren imuqel ɣer Bacir, yenna-yas, Tesliḍ ay ameẓyan, deg ddunit-agi i sefkeɣ ad naxtir abrid ara netbeɛ. Bunadem yezmer ad yesɛeddi wussan-is merra di lhenna, ad yesɛic s wayen i s-ifka Rebbi, neɣ ma yesɛa lkuraǧ, ulama ila lxuf fell-as, ad yeffeɣ ad iqelleb lerẓeq n ṣṣeḥ. Uqbel ay ffɣeɣ ɣer ddunit, ad ɛawneɣ igellilen, i d-yenna amɣar-nni. Fkiɣ ayla-w merra, ala d kra igruǧen, iɣlayen nezza, i gewrteɣ si lejdud-iw. Jemɛeɣ-ten armi d ass mi kecmen kra imukren deg taddart-nneɣ. Dɣa uqbel rewleɣ, ffreɣ agerruj-nni deg lqaɛa. Usiɣ-d ɣur-wen iḍ-agi ad awen-iniɣ belli kra ugerruj-agi ataya yeffer deg wakal-nwen. D taxdemt n ddheb s yaman ameqqran yesɛan ssuma tameqqrant. Azekka ṣṣbeḥ nadi wakal-agi merra ad tafeḍ. Ma tufiḍ-tt, Attaya texxamt-nni d ayla-k. Tewrteḍ-tt seg yiḍ-agi ala xaṭer tesbaneḍ iman-ik d argaz n lɛali d bab n ttbil. Iḍ-nni Bacir d Malika ur zmiren ara ad ṭṭsen. Llan kra imeslayen deg umɣar-nni iqqimen deg uqerruy n Bacir ur yezmir ara ad ten-ittu. Inna, Ila lxuf fell-ak ma tettqellibeḍ agruj agi tidet. Amek ara yissen ma yella amɣar agi d aḥeqqi neɣ ma d askak kan? Amek ara iḥaqeq wayagi? Alxaṭer ma yessefk-as ad iqelleb taxdemt-nni, ilaq amezwaru ad iqleɛ iger n nnɛama merra. Lukan ulac taxdemt-nni giger, ad asen-iruḥ kullec aseggas-nni, ad qqimen di ccer. D tidet, yella lxuf fell-asen. S leɛqel Bacir, ikerres lemɣawla, yenna-as i Malika, tura ssneɣ acu ara xedmeɣ. Ad ruḥeɣ ar leflani, lɛazaybi-nni ihin. Imi meqqur deg leɛmer-is, yezdeɣ deg lǧiha-agi, si temẓi-ines, Ad yecfu ɣef umɣar-agi, ma d tidet yella dagi zik. Ihi, mi yuli lefjer, Bacir iruḥ ad yessawek lɛazayeb-nni. Yesteqsa-t ɣef umɣar-agi d wayen akk i sen-iḥekka leɛca. Lɛazayeb-nni, iqemec allen-is, yebda yettxemmim. Isusem. Akken ixemmim, armi iḥseb Bacir ur s-iǧaweb ara merra. Imir-nni yal di wallen-is, yenna-as i Bacir, Anɛam, cfiɣ fell-as. Zik yella d ṭṭbib imechhuren, win yettdawin imuḍan s lḥanna, ur yeṭṭalleb ara lexlaṣ la sɣur iẓawaliyen la sɣur imerkantiyen. Lameɛna, akken kecmen imukren deg tmurt-nneɣ, yerwel. Ḥedd ur t-yeẓri deg wass-nni. Ay agi kfaya-s i Bacir, iruḥ s axxam, isiwel-as i Malika ad teffeɣ s dduzan-is, dɣa yebda ad iqleɛ nneɛma-nni i d-imɣin di neqla deg umkan-is. Inuda akka d wakka, ikker-d yiṭij, iwet fell-as, armi iqerḥ-it uqerruy-is, lameɛna idum deg lecɣel-is, armi i iqleɛ ayen yellan d azegzaw deg tmurt-is merra. Ɛni ulac-itt texdemt-nni? Ma yexdeɛ-it umɣar-nni i d-yettxemmim Bacir, ad qqimen d igellilen mebla tuččit aseggas kamel. Amek ara sɛaycen iman-nsen imiren? Lameɛna ɣef lmeɣreb, mi ɛyan i sin armi bɣan kan lmut, Malika tufa taxdemt-nni. Teččur d akal, d taberkant, ur tecbeḥ ara merra. Lameɛna ulamma iruḥ lḥal Bacir iddem-itt, yuzzel ɣer win issenen, i s-iḥeqqqen belli d tidet texdemt-nni teswa ssuma tameqqrant. Ihi a Bacir, icekkeṛ Ṛebbi, izenz-itt, s iṣurdiyen i yerbeḥ, ibna axxam lɛali, yuɣal d asɛi nezzeh, sɛan dderya aṭas, yerna fkan aṭas n cci-agi i wurfen yeglilen. Ufan lbaraka tameqqrant i sen-iqammen armi d asmi mmuten. Kunwi ttaḥsisen iḍ-agi imi kun temmɛem ɣef lerẓaq-agi i yewwert Bacir. Isinet awal Ṛebbi i sfehmeɣ tudert n bunadem ur d-tekki ara seg wayla-s ɣas ila di ṭṭaqa. Acḥal d abrid lerzaq yettawin i bab-is ala lehmum d anezgum. Tudert i yeswan akteṛ n cci ameqqran d tudert i yettidir bunadem di lmaɛecra netta d Ṛebbi. Yettwakteb deg Inǧil, Ddula igenwen tessemcabi ɣer-yen ugerruj yeffren deg yiwen iger. Diɣen ddula igenwen tessemcabi ɣer-yen uɛeṭṭaṛ yettqelliben tiǧuhṛatin n lɛali. Yufa taǧuhert n suma tameqqrant iruḥ izenz ayen irkul yesɛa yuɣ-itt. Sina Ɛisa yeɛreḍ ikun iḍ-agi ad tamnem s wawal-is ad tqeblem taǧuhert n lɛafu sɣur Rebbi s yisem n Sina Ɛisa. Win yebɣan lɛafu-agi, ilzem-as kan ad t-issuter, dɣa ad as-ittunefk. yelzem-as kan ad t-iqelleb sɣur Rebbi, dɣa ad t-yaf. Lameɛna ma tebɣam lɛafwa-agi d tudert n lmɛacra d Rebbi, yessefk ad theggim iman-nwen am Bacir, ad tseblem ayen tezreɛem kunwi. Am akken Bacir iqelɛa iger n lqella merra, iwakken ara yaf taxdemt n yinsuma tameqqrant. Yessefk ad tḍeggrem lɛaway d leḥwayeǧ n ddunit ur nenfeɛ ara, Ma tebɣam ad tesɛum lɛafu d tudert n dayem ɣur Ṛebbi. Ur nezmir ara ad nexdem ɣef Ṛebbi d lerẓaq n ddunit. Zemreɣ ad kun-iniɣ a leḥbab, imi jerbeɣ ddeɛwa-agi iman-iw, belli win isellmen kullec ad yaf lɛafu d tudert n dayem deg Sidna Ɛisa, iqabel sɣur Ṛebbi ayen irkul yeḥwaǧ deg ddunit, lakk d lexxart. Dagi deg ddunit, win itebɛen Sidna Ɛisa s lkmal, ɣas tikwal ittaf iman-is deg lewɛaṛat. ad yesɛu tudert s taqa, ul-is ad yeččar s lefraḥ d lehna, akken iteddu d Rebbi d umeslak-is si Nɛisa, yeddren ɣer yifus Rebbi. A leḥbab, acḥal yid-wen i yufan agruǧ-nni iḍ-agi i yegren ddunit? Win yufan si Nɛisa yufa tajuhert n ssuma tameqqrant i yifen ayen irkul i yessen deg ddunit-is. Ɛni ur tettqellibem ara agruj-nni iḍ-agi? Ṛebbi yessen ulawen-nwen, yessen win yettqelliben s ṣṣeḥ ɣer bunadem-nni ad yaf lɛafu, akken i s-iwɛed Ṛebbi deg Sidna Ɛisa. Netta yefka ayen irkul yesɛa, yefka tamgerṭ-is d lefdi i wakken ad awen-yefk tudert s ṭṭaqa dagi deg ddunit, akken tetteddum di lemɛacra d Ṛebbi, yerna ad ken-yefk tudert n dayem di laxert, baṭel. Ɛzizit waman nezzeh deg ṣṣeḥra. Tijuhratin ɛzizit nezzeh igellilen. Mebla aman irkul ad mmten. Mebla ugruj lɛafu mkul yiwen ad immet di ddnub-is, ad imferq s Rebbi i dayem. Qelbet iḍ-agi Sidna Ɛisa izemren ad ken-isellek s lekmal.

teɛjeb-awen nnuba-agi yerna ma tebɣam ad tfehmem akteṛ d tudert tajdiṭ i yettak Ṛebbi i wid yetteklen ɣef Sidna Ɛisa leslak, ad k-tebteɣ, sutret-aɣ tektabin n leqraya n wawal Ṛebbi.